Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.
Salam, gadyrly ildeşler. Bu gün biz DBT, ýagny Demokratik Watan Türkmenistan syýasy jemgyýetçilik hereketiniň esaslandyryjysy hem-de oň köp ýyldan bäri baştutany Murat Gurbanow bilen oppozision syýasaty nähili alyp barmaly diýen temadan gürrüňçilik geçirmegi ýüregimize düwdük. Muň bir özüne ýetesi düýpli sebäpleri bar. Şony bir iki agyzda düşündirmek üçin men bir zada ilki biziň neşirýat tejribämize ýüzlenmekçi bolýan. Ynha biz ilkinji gezek iki müň ikinji ýylda şu Şwesiýada türkmen neşirýadyny açamyzda Gün ady bilen biz Türkmen edebiýatyny tanyşdyrmakçy bolduk şwedlere. Şondan başlamagy karar etdik. Ondan ilkinji kitaplarymyz türkmeniň iň gowy görýän hem meşhur ertekilerini şwed diline terjime edip, ynha, şular ýaly kitaplary çykaryp ugradyk. Ine, şu Akpamyk diýen ertekiler kitaby şwed dilinde. Görseňiz, ine, şu taýda türkmen gyzynyň suraty bardyr. Şeýleräk bezemeli diýip biz şo wagtlar şeýle düşündik. Şu şwedlere türkmen erteklerini ýetirjek bolsaň, şular ýaly edip şo türkmeniň öz ýaňky etnografik suratlaryny kitabyň ýüzünde çykarsaň, şu kitaplar gowy geçer, gowy alnar diýip şeýle pikir etdik. Ondan şol şu syýasatyň dowamy ynha Ýene-de görseňiz, ine, şular ýaly kitap çykardyk soňra-da. Ine, gaty daşly. Muň ady Ewihetens Şälla, şwedçe, ine, gowy şeýle tutsam belki okap bilersiňiz. Ewihetens Şälla diýmek, bu bakylyk suwy, ýagny ebedilik, ömür berýän suw. Oňa türkmenler Awy zemzem suwam diýýärler. Indi biziň pikirimiz şeýledi. Ine, seret, görseňiz, şunda etnografik suratlar bardyr kitabyň ýüzünde. Şular ýaly bolsa, biz, şwedler şuny gowy alarmyka diýip pikir etdik. Geň görüp, täsin görüp, hem-de bir başga ýurduň ertekileri bilen tanyşmak üçin şuňa şu amatly bolar diýip pikir etdik. Ýagny geçginli bolar diýip. Emma tejribe bize nämäni görkezdi? Tejribe şolar ýaly edip bezäňde kitaplaň, ýagny türkmen ertekleriniň hyrydary az bolup çykdy. Nätanyş etnografiýa, nätanyş bir halk, Öň hiç wagt görmedik, okamadyk bir erteklerini bilmeýän halklary, edebiýatyny bilmeýän halky. Şonuň üçin hem şwedler o diýen höwesek bolmadylar. Soňra biz ep-esli gözleglerden soň, ep-esli agtaryşlardan soň şeýle bir karara geldik. Aha, diýmek, türkmeniň etnografik suratlaryny kitabyň ýüzüne çykarsaň, onda şwedler şony köpçülikleýin alanok diýip. Onda pikir etdik-de biz, şwedlere-de, türkmenlere-de, nemislere-de, fransuzlara-da bütin dünýä düşnükli boljak suratlary kitabyň ýüzüne çykarmaly diýen karara geldik. Ine, şeýle karar bilen çykaran ilkinji kitabymyz ine şular ýaly. Bu kitabyň ady Warfer Grudan Kweker. Warfer Grudan Kweker bi şwed dilinden türkmen diline öwürseň, gurbaga näme üçin warryklaýar? Ine, şular ýaly bezäp uramyzda biz türkmen kitaplaryny, türkmen ertekilerini. Şondan soň şwedler köpçülikleýin alyp başladylar. Hem-de biziň kitaplarymyz şwed diline girdeji getirip başlady. Ine, bu örän täsin bir ýagdaý. Ýagny meň aýtjak bolýanym, eger sen neşirýatçy bolsaň, çykarýan kitabyň, ýaňky neşir edýän kitabyň şol halka düşnükli hem şoň öz derejesinde, kabul etjek derejesinde bolmaly. Myrat, men şu mysaly ýöne ýönelige getiremok. Meň şu taýda bir Şunuň bilen baglanyşykly aýtjak bolýan zadym bar. Meň göwnüme bolmasa, häzirki wagtda türkmen oppozisiýasynyň, ine, aýratyn hem indi oppozisiýa, demokratik oppozisiýa diýlende, ilki bilen, ozal agzybirlik halk hereketi göz öňüne getirilýän bolsa, indi häzirki wagtda DWT, ýagny Demokratik Watan Türkmenistan syýasy hereket öňe çykdy. Elbetde agzybirlik bar, agzybirlik ýitip gidenok, agzybirlik öz işini edip ýör. Ýöne oň edýän işi biraz başgaçarak alnyp barylýar häzir. Emma esasy häzir lokomotiw DVT boldy, demokratik oppozisiýada. Umuman oppozisiýa şo demokratik oppozisiýadan başga dogrusyny aýtsaň oppozisiýada ýok. Ol beýleki nomenklaturaçy oppozisiýa diýilýänler olaň etjek bolýan zady diňe Ýurdy Berdimuhamedowler talamaly däl, biz talamaly diýip, olaň bar dawasy şol, başga dawasy ýok olaň hökümet bilen. Indi şu siziň alyp barýan syýasatyňyzda meň pikirimçe bir aradaşlyk emele geldi. Türkmenleriň ýagdaýy bilen, Türkmenistandaky ykdysady, syýasy ýagdaý bilen. Şoň üçin hem men köp wagtdan bäri garaşýardym, sen ahyr soňunda şu şeýleräk bir netijä özüňem gelersiň diýip, edil meň çak edişim ýaly boldy. Indi ina birnäçe gezek soňky wagtlarda eden gürrüňlerimiz bir zady görkezdi. Sen hem DWT-niň, ýagny Demokratik Watan Türkmenistan syýasy hereketiniň ýolbaşçysy, baştutany hökmünde Şo netijä geldim. Ýagny oppozision hereket üýtgedilmeli. Türkmenistandaky ýagdaý üýtgedi, şoňa görä-de oppozision hereketem üýtgedilmeli. Indi şunuň bilen baglanyşykly meň ilkinji soragym şeýle. Türkmenistanda häzir ykdysady ýagdaý nähili? Halkyň ykdysady-sosial ýagdaýy nähili? Şony on ýyl öňki ýa-da bäş ýyl öňki bilen deňeşdirip Şoň tapawudyny aýdyp biljekmi? Aýdyp göreýin. Ýene bir gezek salowmalikim hemmäňize, hormatly ildeşler. Akbil Sapargazow hormat edip çagyranyňa köp-köp taňa ýokarsyn. Gaty dogry Akbil, dogry belläp geçdiňiz. Häzir hemme zat üýtgeýär. Gaty uly tizlikde. Dünýä, Türkmenistan, halkymyz, hemme zat. Şonuň üçin oppozisiýa-da yza gitmeli däldir ýa-da öňki, ýaňky düýnki günde bolmaly däldir. has öňe gitmeli. Sebäbi oppozisiýa diýmek, sen ýagny ýerli hökümetden has öňde gidýäň. Has öňde gitmelem, ýolam görkezmelem, bolmasa biz gowşak oppozisiýa bolýar. Şonuň üçin gaty dorap, dogry belläp geçdiňiz, biz hökman suratda täzeçe işlemeli, hökman suratda biz halkymyzyň hemme isleglerini, halkymyzyň hemme Ýagny gerek zatlaryny biz göz öňünde tutup, şony öňe akitmeli. Eger ýalňyş ýolda bolsa, ýol ökürmeli. Ine biziň esasy syýasatçy hökmünde maksadymyz şol. Onsoň men bir belläp geçjek bolýan bir topar graždan aktiwistler bar, graždanlar bar, ýöne çykyş edýän. Käbirleri olara oppozisiýa diýip neme edýär, olar oppozisiýa diýýär. Olar graždan aktiwistler. Oppozisiýa diýmek sen şu günki günde hökümedi alyp barýan diktator režim, totalitar režime garşy göreşseň oppozisiýa bolýar. Bolmasa sen ýöne graždan aktiwisti, bloger ýa ýene bir zat, ýene bir zat bolup bilýär. Şonuň üçin oppozisiýa diýmek biz Özümiz ýol görkezýäs. Biz şu ýolda halkymyz häzirki günden müň esse, million esse gowy ýaşar. Şu ýol şu günki alyp barýan ýola garşy. Ine şu ýola biz geçäýmeli. Şu ýolda biz bagtly bolarys hemmämiz. Ine şol ýaly oppozisiýa ýaňky amanslandyrýar. Bolmasa ony ýöne sen Tankyt edip dursaň sen tankytçy bolýaň. Şoň üçin indi oppozisiýanyň esasy tapawudy hem tankyt edýär, hem ýol görkezýär. Dogry.
Biz köp tankyt etdik, ýöne ýol haýsy biz alternatiw ýollary biz näme biz halka berip bilýäs we näme haýsy tarapa akydyp bilýäs barada biz köp gürrüň etmedik. Ine şoň üçin biz şony hökman gürrüň ederis. Indi ikinji soragyňyz şu Indi men dur ikinji soraga geçmeden öň şu taýda bir aýtjak zadym şeýle Myrat. Indi oppozisiýa diýmek, indi belli bir ugurlaryny bellediň häzir, şoň üstüni bir üstüne bir ýetirmeli zat bar, ol hem oppozisiýa diýmek bu guramaçylykly syýasy göreş. A graždan aktiwistleri, graždan aktiwistleri olar ýekewara-da göreşip bilýärler, şekewara şo göreşip hem ýörler. Olar olaň göreşi, olam örän zerur göreş. Ynha, soňky bäş ýylyň içinde şu kowid bilen baglanyşykly, kowid keseliniň möwjemegi bilen baglanyşykly Türkmenistanyň graždanlarynyň Türkiýedäki, Orsýetdäki, Belarusda we Ukrainada işläp ýören, okap ýören türkmen graždanlary, olar hökümetiň edýän işiniň nädogrudygyny görüp, beýleki ýurtlaryňky bilen deňeşdirip, Şoň hatda Belarus bilen deňäňde-de, beýleki ýa Türkiýe bilen deňäňde hasam tapawudynyň ullugyny görüp, halka Türkmenistanda jebir berýändigini hökümediň, özüňi eklemäge, gazanmaga mümkinçilik ýokdugyny, iş ýerleriniň ýokdugyny görüp şo zatlary tankyt edip ugradylar. Olara graždan aktiwistleri diýilýär-dä, dogry aýtdyň. Emma indi seň ýolbaşçylyk edýän göreşiň, bu eýýäm graždan aktiwistleriniňkiden bir basgançak ýokardaky göreş. Bu eýýäm guramaçylykly syýasy göreş. Şoň üçin hem onuň tapawudy bar. Emma indi şol döwrüň geçen bäş ýylyň içinde Siz örän aktiw göreşdiňiz, esasy güýje öwrüldiňiz, umyt berdiňiz türkmen halkyna Türkmenistandaky ýagdaýy guramaçylykly-syýasy göreş alyp baryp üýtgedip boljakdygyny. Siziň göreşiňiziň netijesi az bolmady Myrat. Şuny inkär edýän adamlar bar. Olar meň pikirimçe gaty Nädogry nädogry baha berýärler şu Debetäň alyp baran göreşinede seň alyp baran göreşiňede meň pikirimçe egerde Debete bolmadyk bolsa şu günki gün Türkmenistanda adamlaň ýaşaýyş derejesi häzirkisinden epesli pes bolardy hukuklaram az bolardy Debetäň alyp baran göreşi boş geçmedi Türkmenistanyň ýolbaşçylary islese-islemese-de DBT-iň alyp barýan göreşine-de, Erkin Türkmenistanyň alyp barýan köpçülikleýin habar serişdesi hökmünde olar biziň gepimizi diňlemäge mejbur, sebäbi biz halkyň erk-islegini bildirýäs. Siz ýa syýasy derejede bildirýäňiz, biz hem şony syýasy-jemgyýetçilik derejede şol islegi hem-de halkdaky närazylyklary ýetirýäs. Ol şeýle erkin tribunalardan halkyň erk-isleginiň ýetirilmegi ýolbaşçylara-da belli bir derejede täsir edýär. Ýöne şu geçen döwrüň içinde, ýaňky başda aýdyşym ýaly, halkyň sosial, ykdysady ýagdaýynda belli bir özgerişler bolup geçdi. Şol özgerişler nämelerden ybarat, Myrat? Mysal üçin, bäş ýyl mundan öň Türkmenistanda açlyk bardy. Şu günki gün açlyk barmy Türkmenistanda?
Meniň pikirimçe, şu günki günde Türkmenistanda açlyk ýok. Ine, Biziň esasy ýalňyşymyz biz asuda asmany arkadag zamana çalşdyk. Biz asuda asmany biziň haklygymyzyň peselmegine çalşdyk. Indi eger-de Türkmenistana umumy seretseň açlyk boýunça hiç kim açlykdan ölýän ýok. Hatda karzyna magazynlardan hem haryt alyp ynýar. Şo harytlary başga bir biznesmen, belli däl biznesmen gelip ýapyp gidýär. Ýagny pul berip gidýär. Sebäbi Türkmenistan bu baý döwlet. Türkmenistan Türkiýe ýaly däl. Türkmenistan goňşy Azerbaýjan ýa-da Özbegistan ýaly däl. Kiçijik bir halky bar. Kiçijik möçberde bir halky bar. Gaty gitse Türkmenistanyň içinde iki-üç million adam bar. Iki çi milliona şo ýerde hökümet gije gündiz baýaklary ogurlap ýatsa-da, hökman, ýagny, haryt almaly, hökman jaý gurmaly, hökman ýaňky öýde bir nahar edýän birini saklamaly, hökman bir ýaňky serwis almaly-da, şoňa tölemeli. Şo ogurlanýan pullar aşak inýär, şolarda tölegler gidýär, halkyň içinde şol pullar ýeterlik bolýar. Näme üçin? Sebäbi biziň halkymyzyň istegi köp zat däl. Çörek bolsa bolýa, et bolsa bolýa, aý, Alla berer galany, biz bir öňden bäri haklarymyzy bilmänsoň, öňden bäri komfortda ýaşamansoň bize sähel komfortam ummasyz bolýa. Şoň üçin, mysal üçin, Çunkuny alaly bir ýewropeý adamy, şonuň komfordyny we türkmen adamyň komfordyny deňeşdirsek, köp ýerlerde türkmeniňki utýar, ýöne esasy ýerlerde doly utulýar. O diýmek näme? Çunkunde Türkmenistanda kanunlar gaty ösen däl. Mysal sen seň jaýyňa nalog köp köp töläňok. Seň ýaňky bins garadan ezip bolýa. O ýerden bu ýerden pul gazanyp bolýa. O ýerden bu ýerden gazanyp birden sen tutulsaň pul berip sypyp bolýa. Bir topar ýaňky kriminal operasiýalary legalny edip bolýa. Ol bir halk üçin şuň künde awantaž.
Indi biz dogry zada dogry diýmelidä. Şuň künde halk üçin awantaž. Eger-de Indi awantaž diýýäniňi düşündir indi ýerli. Awantaž diýýäni şu günki halk üçin amatly. Hökümet gözüni ýumýar, halkam korrupsiýa girip, hökümet ýaly olum korrupsiýa diýýär. Ine hökümet öz ýerinde uly pullar ogurlaýar, ýüz müňläp dollar ogurlaýar, halkam aşakda garadan işleýär, ýagny nelegal işleýär, nelegal konwertasiýa edýär, nelegal bir topar zatlar edýär, oňa-da hiç zat diýilenok, gaty bir bir zada neme dämese ýa bir rezonans bolaýmasa ýa biz ýalak bir daş ýurtdan gürläýmese olar zat diýilenok. Şol halk. kellesini aldyranokmy, şo halk öz haklaryny talap edenokmy, boldy. Şo, şol, sebäbi şolaryň alýan, görýän girdejeleri şo halka ýeterlik, bolýar, korrupsion tarapdan, nelegal tarapdan bolsun tapawudy ýok, şo halky a, a, şol ýaňky ýeterlik bolýar. Şonuň üçin halk galanok, ýokarkylaram hiç zat diýenok. Onda-da ýokardakylar öz ogurlygyny dowam edýär. Gurbanguly uly masştabda ogurlaýar, Serdarogly uly masştabda ogurlaýar, bir oturan ministr kiçiräk masştabda ogurlaýar, ondan oturan aşaky ondan kiçiräk masştabda, ýöne Türkmenistan kriminalyň içinde. Dogry, Myrat. Şuny gaty dogry bellediň. Biziň Türkmenistandaky ekspertlerimiziň biri şeýle baha berdi Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna. Hawa diýdi. Halk häzir öňküsinden bäş ýyl mundan ozalkysyndan has gowy ýaşaýar ykdysady taýdan, sosial-ykdysady taýdan. Ýöne bu hökümediň hökümetiň gazanan netijesi däl. Hökümet bilen halkyň arasynda edil şu seň aýdyşyň ýaly sessiz-üýnsüz, ýagny sözsüz ylalaşyk bar. Hökümede, ýagny hökümet başynda oturanlara ýurdy uldan talaýarlar. Gazyny satýarlar, ýurduň nebtini satýarlar, minerallaryny, ähli zatlaryny satyp, Olar ahyryn ol Amerikadan, Angliýadan, Orsýetden, ol Kiprden, bütin dünýäň ýüzünde bir gowy döwlet bar bolsa, Şweýsariýadan, ondan-mundan jaý alýarlar. Gozgalmaýan emläk alýarlar. Hatda ilçi bolup işleýän adamlaryň arasynda diňe Amerikada işläp ýören Meret Orazow alty million dollara jaý aldy. Şol ilçiň ilçiň aýlygyny aljak bolsa ýüz ýyl, iki ýüz ýyl işlemeli. Emma ol bu ýigrimi ýylyň içinde alty million dollara jaý aldy. Diýmek şu nämäni görkezýär? Bütin şu ýaňky aýdyşyň ýaly diňe Berdimuhamedowlaň maşgalasy däl-de, Ondan aşakdaky ministrlerem, kazylaram, häkimlerem, sud prkatura hemmesi ogurlyk edýär. Ýöne her gaýsy şol döwleti, halky öz özüne öz öz işiniň, öz gulluk wezipesiniň mümkinçilik berýän derejesinde talaýarlar. Emma halk näme edýär? Halkam ýaňky sessiz ylalaşygyň esasynda bularam edil seň aýdyşyň ýaly tölemeli salgydyny tölänoklar, Mysal üçin aýdaly, köp ýerlerde elektrik togunyň hem puluny tölänoklar, ondan hökümedem şol halkyň sesini sem etmek üçin nemäni, kerosini, benzini arzan saklaýar, dizeli. Ondan şoň hasabyna-da we beýleki ýene-de käbir zatlaryň hasabyna halkam Öz ölmezödüsini özi indi tapyp bilýär. Ýene bir aýtmaly zat, şu dogrudan hem şu häzirki ylalaşyk korrupsion ylalaşyk. Halk bilen hökümediň agalyk ediji, agalyk ediji toparyň arasyndaky korrupsion ylalaşyk. Diýmek şu ylalaşyk ebediligem bolup bilmeýär. ýagny hemişelik bolup bilmez, dogry zadam däl, ýöne şol ylalaşyk häzir Türkmenistanda halkyň ykdysady-sosial derejesiniň belli bir derejede saklanmagyna, ýagny şolar ýaly nämä getirdi. Ýagny adamlar başardygyndan ogurlyk edýärler, edil sowet döwründäki ýaly. Hemmeler. Başardygyndan,
Krafty başlap, çopandan başlap hemmeler. Hemmesi.
Her kim öz ýerine görä, o Gogolyň derňewçi, derňewçi diýen nemesinde, ýagny rewizor diýen komediýasynda bir epizod bar-da, şo taýda şäher häkimi nemäň ýaňky polisiň başlygyna aýdýar, elin oň alan parasyny görýär-de, haýbat atýar oňa, urýar ony. Sen niýe öz wezipäňden, wezipäňden ýokary para alýaň diýýär. Sen asla para alýaň diýenok şoňa. Sen öz Ondan ýokarrak alýaň diýýär. Hawa, ýok, ty ne po çinu berýoş biz ýapki diýýär. Ýagny şoň özi häzir tüýs Türkmenistana gerek şo derňewçi nemesini, komediýasyny gündelik ähli teatrlarda goýmaly Türkmenistanda. Indi sen şu barada belki menden has köp zat bilýänsiň. Şu ýagdaý korrupsion ylalaşyk halk bilen hökümediň arasynda şoň mysallar bilen görkezsene şony. Ine, mysal aýdaýyn-da, gaty dogry belläp geçdiňiz, ýöne bir aýdan zadyňyz bilen men ylalaşamok, wagtlaýynça diýip, bul ömürlik bolup biler. Näme? Ýöne munuň, munuň netijesi näme? Ine, şu ýagdaýda eger gitse, Türkmenistan ösmeýär, halklar ösmeýär. Türkmenistan ösýär diňe korrupsiýa tarapyndan. Türkmenistan ösýär esasy gurama, gurmaly binalar, ýaňky Arkadagşäher, eýle-beýle zatlar gurlar, başga zat ösmez. Şol galar Türkmenistan. I geljegem üýtgemez şudur şuna gider. Mundan meter korrupsiýa girse graždan urşuna barar. Ýöne şu zatlar gowulyga getirmýär. Ine şoň üçin biz aýdýas şuny çalyşmaly. Şu günki günüňiz gowy ýöne geljek ýok. Ine şoň tapawudy. Ýöne şul ömürligem bolup biler. bir topar Afrika döwletlerde ömür kylp dursun. Sebäbi ýuwaş-ýuwaşdan baýlar saýlanar, eline güýçler alyp başlar, ýagny ýa-da Gurbanguly öz tohumyny getirip, polny ýaňky gulçulyga salýar beýlekileri. Hökman ýaňky şu balansda durmaýar-da, gowulygy getirmeýär. Ine şonuň üçin biz hökman çalşmaly şunda. Indi mysal getireýin-de. Mysal üçin, Men soňky üç-dört aýda TikTokda şu türkmen biri çyksa ýazylýan, seredýän, üns berýän, analiz edýän. Diňe men däl, bir biziň ýaňky DBT aktiwistler bolup analiz edýäs. Onuň oturyp biz ýaňky şu wideolary analiz edýäs. Üns berýän-dä. Türkmenistanda mysal üçin, men firmalaryň atlaryny aýtmaýyn-da, bir topar firmalar, bir topar adamlar häzir maşyn satýar. Üns beriň. Men häzir gürrüň bereýin nähili Ýewropada bolýar şo maşyn satmak, nähili Türkmenistanda. Şo ýerde biz analiz ederis. Nähili bolmalysy, haklar, naloglar we ýaňky şertler we Türkmenistanda nähili bolmalysy, bolup durany, ýaňky haklar, naloglar, şertler. Ýewropada maşyn aljak bolýan. Ine men häzir maşyn aljak bolýan. Men her wagt maşyn alýan. Edara, özüme, çalşyp dur maşynlary. Ine aljak bolsaň sen bir aport etmeli. Bir üç müň, bäş müň dollar, ýewro tölemeli. Galany lizing ýa kredit hökmünde, klassyk kredit hökmünde berýär. Ýa-da lizing ýa soňunda maşyn seňki. Tapawudy ýok. I sen dokumentleri berýäň, olar banka seredýär, zat edýär, onsoň saňa berip goýýar. Islän maşyny. Oň hiç hili tapawudy ýok. Pulunyň möçberinde tapawudy ýok. Ýöne şu aport, birinji aport üýtgäne üçmi, bäşmi, onmy, on bäşmi dollar. Indi şoň tapawudy. Hemme garažlar, maşynlar maňa her gün jaň edýärler, gel, görkit, sürkit, şuny al, şuny al. Uly konkurensiýa. Indi Türkmenistana näme bolýar? Sebäbi ine meň aýlygym bar, men şony ýapyp gidýän, hem sen ýa iki ýyl galýaň, ýa üç ýyl, dört ýyl, bäş ýyl tapawudy ýok. Yzyna strahowka bar, ýagny maşyn döwülse zat etse, serwisler bar, hemme zat ýagny ýergider bir gurlan sistema. Indi Türkmenistany alyp göreli. Bir topar oglanlar maşyn satýar. Hytaýdan getirýär, o ýerden getirýär, aňyrdan getirýär, Türkmenistanda maşyn satýar. Birinjidanam maşyna gerende serwis ýok. Mysal üçin, täze hytaý maşyny çykdy, oň zapçaslary, serwisini ýaňky satýan oglan göterip bilmez. Mümkin däl. Sebäbi oňa bir uly firma gerek, uly ýaňky şol zawodyň ýörite ürleşdirilen kompaniýasy gerek ýerlerde. Şolary etmeli. Olar ýaly bolsa Hytaýyň bir ýigrimi kompaniýasy şu ýerde öz ofislaryny açmaly. Sebäbi yzynda maşynalarynda hökman zapçast obsluženiýasy bar. Ony götermek gerek. Bir. O-da şu hyzmaty.
Owaldan haryt getirende hemme zat nelegal, ýaňky legalny getirýär, ýöne pul aýlanyşygy nelegal. Ýagny şular aýdýar on bäş müň dollar, ýigrimi müň dollar dollara satýarlar. Ýa-da manatda satanda bazardaky dollara satýarlar. Olam Eýýäm kriminal. Sebäbi sen üç ýarymdan satmaly. Ofisialnyý kurs boýunça. Bazar kursundan satybilersiň, ýöne bazar kursundan sen satsaň, mysal üçin, on bäş müň dollara maşyn satsaň, goý alaly orta baha ýigrimi müň dollara. Ýigrimi dollara maşyn satsaň, onam bazar bahadan ýigrimä göterseň bir näçe, kyrk müň manat bolýar. Dogry dälmi? Iki, kyrk müň, dört ýüz müň manat bolýar. Dört ýüz müň manatdan sen diýmedim diýende, diýmedim diýende altmyş müň, ýetmiş müň manat nalok tölemeli. Diýmedim diýende her maşyndan şoň hiç haýsy tölenok. O pullar býujete baranok. O býujetden sosial zatlar gurlanok. Ýagny, medeniýet öýler, bolnisalar, poliklinikalar, ýollar şol häkimlikden gurulmaly-la, häkimlige barmaly şo pullar. Häkimlerle döwlet-de baranok. Bir topar aborotlar edýärler. Hiç kim nalog. Aýlaw edýärler. Ýa puly aýlaýarlar. Söwda, pul. Dollara satýarlar. Ine men size göni aýdaýyn-da, togsan altyda elli dollar üçin polis gelip, ýaňky uly jenaýat iş galdyryp, zat edip, barlap, zat edip, biz nalog töledik. Elli dollar üçin. Ýagny dollarda satdyň diýip. Häzir arkaýyn dollarda satýarlar. Men oňa minus diýemok ýa plýus diýemok. Ine ýagdaý, men düşündirýän ýagdaýy. Ýewropada näme? Dogry, häzirki şu ykdysady ýagdaý. Tamam. Indi bir gara bir oglan aýda bir on-on bäş maşyn sat. Ine on-on bäş maşynyň eýýäm alty ýüz müň manat. Şu pullar býujede barmaly, şu ýerden ýaňky işsiz adamlara Çagaň pensiýa neme posobiýasyny, pensioneriň zatlaryny ulanyp bolýar. Şondan barmaly. Diňe halkyň naloglary däl, hökümet ýaňky nemäni satýar-a, beýleki tebigy tebigy aýlyklary satýar, ondanam barmaly. Ýöne halkam tölemeli. Tä tölemän sen nalog tölemän ýaşasaň köçäňem bolmaz, seň ýaňky swedam bolmaz köçäňde, köçäňde trotuaram bolmaz, bolnisada bolmaz, skor pomuşam gelmez, obalaryňa seň polkinikaňam bolmaz, hol operasiýa üçin sen hytaýa gitmeli, indiýa gitmeli, turkiýa gitmeli, ne şowa. Gidýäler indi şuwagt.
Şolar bolup dur, sebäbi şu tarapy nalog tölänok. Indi biz bir zýelkany analiz edýän-ä, Ýewropada nähili bolýar we Türkmenistanda. Indi şol maşyny satýan. Hemme zat edýän. Tüweleme, berekella, aýlyk tölýär, eýýäm gowy. Galany ýaňky nelegal oborot edýär. Nelegal oborot edenlinde. Ýagny
bikanun aýlaýar puly. Hawa, nalişnik pullar aýlanýar. Nalişnik pullar aýlananda Eýýäm kriminala geçýär. Näme üçin? Ol eýýäm kriminalnyý ýaňky operasiýalar edýär, nelegalnyý operasiýa. Onsoň nalog berse, oňa pul, wzýatka berýär. Sebäbi şu kriminal operasiýa. Para berýär.
Olam girýär şu kriminal operasiýa. Onsoň ertir ýaňky bir nalogowy, požarnik, ýagny polis, MHM gelse, olam şondan peýdalanýar. Diýmek, o ýerde-de nelegal gidýär. Olam alýar şondan, olam şondan çörek iýýär. Ýagny şul adam näme edýär? Ýa biznes gurýan adam, maşyn satýan adam. Birinji, nelegal operasiýany doly üpjün edýär, hem banka derek işleýär. Hem ýaňky şulary naharlaýar, organlary. Hem işgärleri naharlaýar. Uly risk alýar. Hem Türkmenistanda şu pullary aýlap, şol adam özi özüni ösdürmeli biznesini ösdürmeli şo ýerde ýaňky banski gurama ýaly kredit adamlar kredit bermeli bolýar maşyny hiç hemmesi alyp bilenok aýyna men seredýän-ä iki ýyllyk kredit bir ýyllyk kredit dört aýlyk kredit alty aýlyk kredit hökmünde berýär sen birine kredit berseň oň uçodyny alyp barmaly Näçe prosent akbarmaly? Onsoň dollar üýtgese oň manat üýtgeýä. Bir topar uçotlar barda, diýmek şo banka derek şol operasiýalary edýä. Bolmalysy nähili? Şol adam barmaly banka maňa ýüz müň dollar gerek bäş maşyn alyp gelsin. Bank berýä kredit, mysal üçin on-on bäş prosent ýylda, ýyllyk alýa kredidi, ofisialna töleýä, hytaýamy, nirämi, Tüýe, o ýerden maşyn gelýär, tamožnyň gelýär. Şu ýerde tamožnyň bahasy bar, şoň nyrhyny tö. Gümrük tamožnyň diýýäniň gümrük. Hawa, gümrük.
Ony töleýär. Ü, gümrük.
Gümrük, gümrükde töleýär. Balansa girýär o harytlar, firmajyk açýar. Häzir bir topar firma selýär o zatlary. Firma açýar, hemme zat legalna. O diýmek näme? Sen ertir firma açyp legalna geçirip hemmesi topulup seni iýmeli däl. Gaýtyp, sen býujede pul getirýäňmi, seni goramaly, seni şu elinde şeýle saklamaly, sen şo pullary öndürýäň, sen şo pullardan pul edýäň, sen şo ýerden nalog tölýäň, sen ykdysady üçin, Türkmenistan üçin gaty wajyp adam. Sen bar bolany üçin pensioner aýlyk neme pensiýasyny alýar, Ala çagajyklar posobiýa alýar. Saňa talamaly däl seni, baýaýaň diýip. Saňa kömek etmeli. Kim saňa azar berýär, tapmaly şony, ýok etmeli şony. Görýäňmi? Başga ýolda gitmeli şu zatlar. Başga ýolda gitmeli, sen rahat ýatýaň. Edara barman jaň edýäň, şuny şuny şunlukdan saklaň, satyň diýýäň. Hiç kim gidip talamaz. Sen şu ýerde abarona saklamaly däl. Sen birtopar nelegal operasiýa etmeli däl. A rahat ýatýaň ertir meni tutup alyp giderler sen o ýerde o ýerde ol meni satdy puluny gaýtaryp bermedi üstüme arza ýazdy sen nilgalla edýän işiň gynansagam sen her kim algyly adamyň üstüne sen naýžat etmeli bolýaň olam arza edýär seni alyp gidýärler o ýerden seň puluňy alýarlar bir topar nilgal zatlar nilgal operasiýa basyşlar döredip seni ýaşyňy sen ömrüň azaldýar elli ýaşda ölýäň näme üçin Sebäbi stressowy biznes nelegalny biznes. Dogry Myrat.
Legalny edip otpuska alyp arkaýyn ýaşap firmaň ýüz iki ýüz ýyl ýaňky dowam edip bilýä. Agtyklaň çowluklaň dowam etdirip bilýä. Ony agtyklaň çowluklaň ogurlap başlasa rewizionny komissiýa goýup bilýäň olaram kontrol edip bilýäň ýatan ýerinde. Legalny. Ine biz şo ýoly hödürlýäs. Şol edýän işiň seň köpelmez gaýdyp azalar. Ýa biznesmene diýýän-dä. Ýöne gaty rahat. Hökümet kömek eder. Eger-de şu günki günde sen on-on bäş prosentine kredit alýan bolsaň, üç prosente alarsyň krediti. Myrat, ynha indi ýaňy biz başda nämäni aýtdyk? Şu wagt Türkmenistandaky ykdysady öňegidişlik nämäň hasabyna gazanyldy? Şol, esasan, hökümet bilen halkyň arasyndaky sessiz korrupsion lalaşygyň esasynda gazanyldy. Ýagny hökümet-ä ýurduň ähli tebigy baýlyklaryny talaýar, satýar. Şondanam bir pensionerlere pensiýa berýär, studentlere stipendiýa berýär. ondan maýyp müjriplere tölemeli maýyplyk pensiýasyny berýär. Ondan başga kän bir hiç hili elpe-şelpelik ýok. Halky mesir ederlik bir aýlygam berenok hökümet. Ýa bolmasa halka işsiz galsa, mysal üçin, adam biznes edip ýören bolsa, oň biznesi halkara ýagdaýlara görä, şo biznes birden girdeji getirmesini goýsa, işeňňir Biznesmenler öz gazanjyny ýitirse, halk nime, hökümet şoňa, mysal üçin Şwesiýadaky ýaly, ýa bolmasa Fransiýadaky ýaly, kanuny döwletlerdäki ýaly oňa şo tä iş nimesini, tempini ýene-de özi ýetjek derejesine ýetirýänçä pul berenok. Ýagny bu taýda A-kassa diýip bir zat bar indi Şwesiýada. Sen işiňi ýitirseň, şo iş täzeden iş tapýançaň A-kassa saňa bir ýarym ýylmy, üç aýmy alýan aýlygyň segsen prosentini töleýär. Meň özüm hem arasynda işimi ýitiremde şo A-kassadan bir üç aý, dört aý, kömek alyp ýetişdim. Ondan ýene iş tapdym, ýene-de işimi dowam etdim. Şolar ýaly zat ýok Türkmenistanda. Indi meň şu taýda saňa berjek soragym şundan ybarat. Şu hökümet bilen halkyň arasynda korrupsion ylalaşyk birinjiden-ä hökümeti azdyrýar. Hökümet başynda oturan, ýagny Berdimuhamedowyň şu korrumpirlenen maşgalasyny ondanam beter batga itekleýär, jenaýata itekleýär. Oň Berdimuhamedowyň özi etmese-de, oň ýegenleri, daýy, daýzalary, doganlary ýa bolmasa şolaň ilen çalanlary Berdimuhamedowa arkalanyp, erbet-erbet jenaýatlar edýärler. Ynha ýadyňyzdadyr, birnäçe ýyl, bir iki-üç ýyl mundan ozal olar bir ýaş gyzy uzyn gije zorlap, soňam daňdan O gyz men size aýdaryn, polisiýa aýdaryn diýende ony bäşinjimi, altynjy etaždan oklap öldürdiler. Başga-da şolar ýaly öldürilýän ýaş gyzlar bar. Meslik edip, soňam şolaryň polisiýa baryp arz etmeginden ýa sud prokuratura ýüz tutmagyndan gorkup olary öldürýärler. Onda sud prokuraturada olary tapmadyk bolan bolýarlar. Näme üçin? Sebäbi şol yzarlap ugratsalar,
ýygyndar arkasynda dur. Hawa, agalyk ediji topara eltýär. Berdimuhamedowyň hut özüne bolmasa, Serdara eltýär ýa gaýynlaryna ýa nemelerine. Şo diýlen çalanlar bolup çykýar-da. Onnoň o taýda hiç hili adalatyň adalaty adalaty gazanmak mümkin däl. Ol-a şeýle. Ýagny hökümeti şol korrupsion lalaşyk edenetdilige itekleýär. Sebäbi döwlet institusiýalaryny ýok edýär. A halkyň özüne nähili täsir edýär şol? Şu hökümet bilen aradaky sessiz korrupsion ylalaşyk, halkyň sosial ýagdaýyny, aýdaly, ykdysady sosial ýagdaýyny soňky bäş ýylyň dowamynda belli bir derejede ýokary göterdi, şol ylalaşyk ýol berdi halka özüni eklemäge. Ýöne şoň saglyk ýagdaýyna, şoň bir özüni alyp barşyna, umuman sosial keşbine nähili täsir etdi türkmeniň?
Nemede Akyl Saparow ine gaty dogry belekişdiňiz ýaňky korrupsion ylalaşyk bar hökümet bilen halkyň arasynda onsoň şul iki sany korrupsion ýaňky toparlaryň arasynda vip korrupsanýerler bar vip kriminal korrupsanýerler bar oňa gurbanguly dogan garyndaşlary girýär ýegenleri ikinji kategoriýada ýaňky ondan pesräk Olaryň wip-korrupsiýonerler, ýagny ministrler, dogan-garyndaşlary, Gurbanguly Berdimuhamedowyň gaýynlary, beýlekiler we elliden gowrak ýaňky öz garyndaşlary hökümetde ministr, zamministr, witse-premýer bolup işleýärler. Indi şol umumy korrupsioner, umumy kriminal ýaňky toparda gynansagam halkymyzam içinde, gynansagam. Indi şol näme getirer? Korrupsionerler-ä diňe gowulyk getirer. Ýagny VIP korrupsionerlere diňe gowulyk getirer. Olar batmaz, olar gün-günden baýar, gün-günden.
Hökümet, hökümetde oturan korrupsionerler. Olar gün-günden baýar, olar pullaryny ine Gurbanguly bilen Serdar, oň gyzy Atabaýewa öz gyzyllygyny tonnalap Dubaýdan çykaryp, Türkmenistana getirip, VIP samolýot, ýagny skory pomoş, Şweýsariýadan samolýot getirip, Şweýsariýa geçirdiler. Bezopasnýak döwlede. Öz kapitalyny. Sebäbi bular öz Türkmenistan döwlet ýolbaşçysy men oň lideri milli lider diýip ol ýöne bir erteki. Şoň şol ýaňky statuslary ulanyp pullary oglap bular bulaň geljegi belli. Pullar daşynda islän wagty islän döwletden ýa mülk ada alyp bilýärler. Indi olar belli. Indi türkmen halky nämä getirer? Türkmen halkyny Şular bir zada getirer, uly strese, uly ýaňky kynçylyga. Näme üçin? Eýýäm getiren bolaýmasyn ol? Getirdi, oba, olar şonda ýaşaýar. Näme üçin biziň halkymyzyň umumy ýaşy, orta ýaşy pes? Ol hem şu stresden, sosialnyý obespçeniýe ýok, sosial garantiýa ýok. Sosial garantiýa bolanda näme bolýar? Işi ýitirseň, Iş tapynçaň, hökümet saňa orta aýlyk tölýär. Kwartiraňy, ýaňky elektroenergiýaňy, suwuňy, aýlygyňy, gerek bolsa, transportara sozgyňam tölýän. Iş tapynçaň, ýene özüňe gelinçäň. Ineniň, men biznesmen boldum-da, birinji firmamy işläp-işläp, uly oborot edip, ýadap, ýapdym welin, meni çagyrdylar-da, aýtdylar, sen köşeş, Gerek bolsa psihology al, sen gaty uly iş edipsiň, köp býujede pul tabşyrdyň. Indi saňa näme gerek bolsa, sen ýaňky sosial kömegi alarsyň. Men aýlygymy alyp durdum. Ýaňky aýlygym bir müň bäş ýüz, iki müň ýewro aýyna töleýär, hökümet saňa töleýär. Ondan daşary mugt transport, kwartiraňa töleýär, oňa töleýär, muňa töleýär. Men soň ýene firma açdym, Şonda-da şolar pullary töläp dowam etdiler. Men soradym, indi kesäýiň diýsem, ýok, seň ýene bir ýyl hakyň bar, ýene bir ýyllap maňa tölediler şony. Ine, şuňa sosialnyý garantiýa diýilýär. Medisina gitseň mugt. Operasiýa, bir million dollarlyk operasiýa etseň mugt. Ine, şu oňa sosialnyý garantiýa. Mekdepleriň okuwlary, mekdeplerde kompýuterler gerekmi, hemme zat hökümetiň hasabyna. Sebäbi biz işledik nalog töledik ine şo zatlar şoňa gidýär. Salgyt töledik hawa. Hawa salgyt töledik. Ine şol sosialny garantiýalar sen aç galmaýaň, işiňi ýitirseň ýa maşgalaň kösense, maşgalda hiç kim işlemese ýa bir adam işlese o pullar ýetmese hökümet ýa üstüne goşýar. Aram aram çagalaryňa hökümet ýörite bir mysal üçin ýylda bir gezek alty ýüz ýedi ýüz ýewro zyňýar. Ne ýaňy tomus eşik alarsyňyz, ony alarsyňyz, kompýuter alyp berýär. Aý garaz, seni ortaça adamdan kem etmeýän, gazanyp, işläp ýören ortaça adamyň girdeşinden seni kem saklanýar. Ine şuňa sosialnyý garantiýa. Ertirki günde sen çagalaň bazarlarda taçka süýräp gazanmaly däl, sen köçede maşyn ýuwmaly däl, sen ýagny ylgap goňşyňa gidip karz pul alyp, magzyna baryp kartoçka ýazyp haryt almaly däl. Arkaňda hökümet bu. Organizowanyý sistema ýaňky edilen sistema dur. Şu günde biziň halkymyň yzynda hiç zat ýok. Dogry Myrat, men şu gürrüňi şoňa eltjek bolýan-da. Indi biz ikimizem bilýäs, Fransiýada-da, Şwesiýada-da edil seň ýaňky şu gürrüň berşiň ýaly, adam işsiz galanda-da aç galanok. öýüni, ojagyny ýitirenok. Işsiz galan maşgala-da, maşgalabaşysy, ekleýjisi, mysal üçin, tada aýalam, erkegem işleýär-de, ikisem işläýmeli hökman. Şwesiýada şeýle düzgün, Fransiýada-da şeýledir meniň çakym. Indi şolaryň ikisem, aýdaly, işini ýitiräýende-de belli bir wagtda, barybir şol maşgala hatda, ýok, iýjegini iýip, içjegini içip bilýär. Birazajyk öňküden elbetde pesräk bolar, ýöne, sebäbi işleýän adam köp gazanýar-da, seň işiň bolsa köp gazanýaň. Ondan hatda bir gezek şo maşgala öňküsi ýaly ýylda bir gezek bir iki hepde azyndan deňze gidip dynjam alyp gelip bilýär. Özem işini ýitiren maşgala şo. Şo nämäň hasabyna bolýar? Şol maşgalaň edil beýleki müňlerçe, ýüz müňlerçe maşgalalar ýaly işlän wagtynda salgydyny aýba-aý töländigi üçin Düzgüne görä ýaşandygy üçin, düzgüne görä işländigi üçin şeýle bolýar. Hökümet başyndakylaryň hem düzgüne görä, Konstitusiýa görä ýaşandygyny, Jenaýat kodeksini bozmandygy üçin, bozmaýandygy üçin şeýle bolýar. Ýöne indi Türkmenistanda ýagdaý nähili? Türkmenistanda häzir iň ýagdaýy gowy diýýän adamlar hem näme üçindir elli bilen altmyşyň arasynda gidip durlar, ölýärler. Näme bolupdyr? ýürek agyry. Näme bolupdyr? Ýüregi durupdyr. Ýa bolmasa gan basyşy galypdyr-da, kellesine gan urupdyr. Kelle beýnä, beýnä gan urupdyr. Näme sebäpden şeýle bolýar? Şuň ykdysady sebäplerini gürrüň beräýseň. Berdim.
Ine, alalyň bir ortaça türkmeniň durmuşyny. Sen, mysal üçin, potratçy, biznesmen ýa-da ýöne birinde işleýän. Şu alýan hakyň, puluň saňa ýetýär, maşgalaňa ýetýär, ekläp bilýäň. Ýöne seň medisinaňa ýetenok. Eger-de maşgalaňda biri ýaramaýsa, uly bir stres, nireden pul almaly? Sebäbi biri operasiýa etmeli bolsa, dört müň, bäş müň, on müň dollar nireden almaly? Karza batmaly. Karz aldyňmy, olam saňa bärdäki ýaly bäş ýyllyk, on ýyllyk, ýigrimi ýyllyk, otuz ýyllyk berenok. Üç aýlyk berýär, iki aýlyk berýär, dört aýlyk berýär. Ony bermeli. Oňa-da stres, gije-gündiz nireden almaly, ylgamaly, har turmaly. Seň kelläň dur şu stresde. Bir. Ikinji stres, ertir işiňi dagy ýitiräýseň, hiç zat ýok. Näin maşgalaňy eklemeli? Näin çagalaňy eklemeli? Ol stres. Üçünji stres, işläp dursuň, potrubçylyk edýäň, kolhoz başlyk gelip, ýaňky harydyňy alyp gidýär. Ýa-da üstüňe ýaňky sledowtel gelýär, MHM gelýär, polis gelýär. Olam bir stres. Oňa-da pul çykarmaly. Nireden almaly? Seniň öýüňde her wagt bäş-on müň dollar ýatanok. Diýmek, karz almaly. Ýene-de stres. Stres, stres, stres, stres. Şu zatlar nämä getirýär? O çöle çykyp, bahar aýy klýonka ýazyp, sen ýaly derdeşlerini çagyryp elli gram içip, aýal maşgala, oturyp şo ýerde aşyk destres diýilýä-dä, stresiňi aýyrmasaň diar erýäň. Ýa-da rak bolýaň, ýa-da başga kesel bolýaň, şeýdibem adamlar gynanyp ýaňky sistema bolmansoň şular garantiýa, sosial taraplaryny, arkasyny saklap duran hökümediň sistemasy bolmansoň ine seň ýaşyň Köpe gideňok ölmeli bolýar. Özüň bol.
Dogry Myrat gaty dogry bellediň şuny. Şu bir hili gaty gynanýan-da. Gaty gowy gazanç edip ýören, maşgalasyny ekläp ýören, hiç zada zar etmän, hor etmän işläp ýören oglanlaram birden tarpa-taýyn gidýärler. Tarpa-taýyn. Esasanam şu hatda kyrk bilen altmyşyň arasy diýip alaýaly-da. Şu kyrk bilen altmyşyň arasynda gidýän adamlaň ýogalýan, ölüp gidýän, tarpa-taýyn ölýän adamlaň Hudaý saklasyn sany sajagy ýok. Indi o tarapyny aýtdyň, şol stres diýýäňdä, indi basyş astynda ýaşaýar adam. Stres diýmek şu adam mydama belli bir derejede şu dowul astynda ýaşaýar. Ertir gelip meň kim meň gerşime basyp pulumy alar, ýangyn söndürijiler gelermi, ýangynçylar gelermi, Hökümediň salgyt edarasy gelermi, ýa MHM gelermi, polis gelermi, kim gelip meň ähli pulumy alyp gider, kim meň, kim meň neme ähli gazanjymy puja çykarar diýen ýaly, şu gije-de adam pahyr ukuda-da arkaýyn ýatyp bilmeýän bolmaly-la. Şoň netijesem iň soňunda näme Ýürege urýa, beýnä urýa, şeýdibem adam pahyr wagtyndan öň ýagty jahandan gidýä. Indi ýene bir ştada ýagdaý bar. Biziň bilen gürrüňdeş bolýan, bize hat ýazýan ildeşlerimiz şeýle bir zady, bir ýaramaz ýagdaýy ýazýarlar. bir tarapdan-a, bir tarapdan-a bir gowy ýagdaý bar diýýärler-de. Şäherlerde adamlar arak içmesini birnäçe ýyldan bäri azaltdylar diýýärler. Toýa baranlarynda-da arak indi öňki ýaly ýuwdup ýatanoklar. Her kim bir göterse bir elli gram ýa göterýär, ýa göterenok. Her kimiň indi öz nemesini, saglygyny saklasy gelýär, öz figurasyny, öz göwresiniň bir gelşigini saklasy gelýär. Artykmaç sygnap iýýän ýok. Näçe dürli nahar gelse-de, adamlar öňki ýaly sygnap oturanoklar diýýärler-de. Birhili şäherde öz-özünden türkmen jemgyýetinde bir gowy ýagdaý döredi diýip, bize ýörite şony gürrüň beren, hat ýazan ildeşlerimiz bar. Şu gaty begendirýär. Diýmek, adamlar şäher ýerlerinde, paýtagtda, Aşgabatda, Balkanda, Maryda, Çärjewde, Daşoguzda, beýleki kiçeňräk şäherlerde-de eýýäm siwilizasiýaň bir akymyna goşulypdyrlar. Bu gaty begendirýär. Ýöne, beýleki tarapdan bir erbet ýagdaýy belleýärler. Myrat, ine şuny men bir giňräk düşündirseň gaty gowy bolar diýip hasap edýän. Şu arakkeşlik, arakhorluk oba ýerlerine göçüp bardy diýýär. Oba ýerlerine süýşüp bardy diýýär-de. Indi diýýär, obalar, obada, toýda-da, ýaňky ýaňky aýdyşyň ýaly ýazyna, güýzüne neme çöle çykyp ýa sähra ýerlerine çykyp arak içmegem, hatda aýal-gyzlar gaty köp arak içýär diýýärler. Nirde görlen zat? Türkmen aýal-gyzlary, türkmen eneleri, türkmen gelinleri çakyşdyryp, çöle çykyp, ine şu wagt ýaz wagtynda tä peýan bolýançalar, serrelip ýykylýançalar wejera bolup arak içýär diýýärler. Bu nähilek beýle bolýar? Türkmenistan bir türkmen gelin-gyzlary hatda Türkmenistan orsuň koloniýasy ka, guly kada beýle araga berilmediler ahyryn. Aýratynam biziň gelin-gyzlarymyz milletiň bir sütüni bolup durdular. Arak içmediler. Ärleri içip serhoş bolsa-da, türkmen gelin-gyzlary, eneleri arakdan, içgiden daş durdular. Bu näme üçin beýle boldy? Indi Türkmenistan özbaşdak bolany üçin, bolansoň, Türkmen aýal-gyzlary, onda-da oba aýal-gyzlary araga ýatypdyrlar. Bu nämäniň alamaty?
Men düşündireýin. Birinjiden-ä şol iki sany kategoriýa adamlar bar-da. Düýp, iki düýpli tapawutlanýar. Şäherde ýaşaýanlar bar we obalada ýaşaýanlar. Şäherde arak içmäni goýanlaryň sebäbi olar intellekt üçin däl, ýa olar akylly bolany üçin däl, ýok. Bu ýerde mümkinçilikler gowulaşyp başlady. Ýagny adam birinji gazanýar. Gazananda hemme zatlardan geçýär, kynçylykdan, stresden, onsoň içmeli bolýar. Haçanda puly azajyk ýaňky bir kaznasynda, jübüsinde köpräk bolsa, saglygyna seredip başlaýar. Ýagny mümkinçilik döreýär, öz saglygyňy gowulaşdyrmaga. Ynha pikir edýär, Hä, men saglygymy ýitirdim, indi saglygymy gowulaşdyrmasam bolanok. Ertir-irkügün ylgap hars urmaly däl, sen azjyk pul bar zat diýip, ýaňky saglygyna seret başyny. Başga stadiýa, ýaňky ösüşiň başga bir stadiýa. Indi olara seretseň, olaryň ýagdaýlary gaty kyn. Olaryň hemme maksady, dogulandan maksady, jaý gurmak, öýlenmek, çaga etmek. Başga maksat ýok. Akgözüm aga. Ine, mysal üçin, seň maksadyň, siziň maksadyňyz, bagyşlaň, Bir oturyp pikir etmek, kitap ýazmak, bir ýagty öz islegiňizi kanagatlandyrmak. Olaň maksady öýlenmek, çaga edinmek, çagalary ýagty eşiklerini geýdirmek, aç galdyrmaly boldy. Ine şoň üçin Turkiýa gidip işleýärler. Käbirleri Turkiýa gidýär, öýünde ýaşabam bilýärler. Goşmaça jaý gurjak bolýar. Ikinji jaý gurjak bolýar, çagasyna, uly ogluny öýlendirmeli, şoňa jaý gurjak bolýar, ýene galýar o ýerde. Onsoň maşyn aljak bolýar. Şoň üçin, eger-de ýöne Türkmenistanyň çäginde ýaşap, ölmez ýaly ýaşajak bolsa, ýaňky açlykdan ölmez ýaly ýaşap bolýar Türkmenistanda. Kriminal bolsun ýa-ki legal bolsun ýöne ýaşap bolýar. Olar ýa-ki öz baýlygyny ösdürmek üçin daşa ýurda gitmeli bolýar. Ine şo sebäplem olaryň ýagdaýlary şäheriňkiden düýpli tapawut. Has kyn. Sebäbi Türkmenistanyň altmyş prosent halky oarada ýaşaýar. Otuz-kyrk prosent halky diňe şäherde. Biz agro döwledi. Biz ýaňky industrial döwlet däl. Biz ýaňky ýokary tehnologiýa döwlet däl. Biz ýaňky intellektual ýokary ösen döwlet däl. Biz esasy ýigrimi-otuz prosentimiz şäherlerde ýaşaýar, hökümet edaralarynda işleýär, altmyş-ýetmiş prosent halkymyzam obalada ýaşaýar. Kolhoznik diýerdiler öň. Ýa-da oba daýhanlar. Ine şu obalarda sen näme edip bilýäň? Sen zawod gurup bilýärmiň? Ýok, pul ýok. Sen näme edip bilýäň? Diňe ýerden hasyl alaýmasaň, ýa-da şo ýerde bir iki sany, üç sany traktor alyp, beýleki potratja bir serwis edäýmeseň, ýa şo ýerde maşyn alyp takçylyk edäýmeseň, nähili günüň görjek? Mysal üçin, şäherde sen taksçylyk edip bilýäň, o firmadan bu firma satyp bilýäň, daş ýurtdan o firma getirip bilýäň, sebäbi eýýäm çykdajy ýok-da, baryp ýöne göräýmeli. Owadan sen şähere gelmeli, adamlary tanamaly, saňa ol adamlar ynanmaly, sen pulsuz adam, senden haryt alar ýaly bir topar ýaňky goşmaça problemalar bar. Onsoň ýeňip bolmaýar ony. Şonuň üçin oba adamlary Olaryň ykdysady şertleri başga. Şäherdäkileriň ykdysady şertleri başga. Şäherde gazanmak aňsat, çalt gazanyp, çalt aýak alyp bolýar. Owadak gelýän adama serwis edip, onuň meselesini çözüp, ýa-ni oýadan kriminal tarapdan gazanyp bolýar. Bir topar zat edip bolýar şäherde. Obada gynansaňam köp zat ýok. Şonuň üçin hemmeler şähere isleýär, şähere, şähere gitmäne, şäherde ýaşamana. Olaryň diňe bir ýoly bar, şähere gidip bilmeseň, şol ýerde tanşyň bolmasa, tur ki, boldy. Turkiyada işek ýaly ýigrimi dört sagat işläp, ýa on alty sagat işläp, şo ýerde pul gazanyp jar guraýmasaň, içinde diňe özüň eklar ýaly ýaşap bolýar. Şonuň üçin içindäkiler, obadakylar birinji maksatlary aç ölmeli däl, ýagny işläp pul gazanmaly. Lýuboý ýagdaýda, kriminal, ofisial, tapawudy ýok. We islendik ýagdaýda. Onsoňam, ýaňky şol depelere gidip, şol ýerde köçe haly ýazyp, arak içip, destres etmeli, ýagny stresden aýrylmaly. Şonuň üçin olar intek-intek, ýaňky arak içmegini taşlamazlar. Sebäbi arak bolansoň, şol intek ölen bolup, dogrymy aýdaýyn. Sebäbi Sen stresiň aşagynda ýaşasaň, şo ýa stresi bir zat edip çykarmaly, ony nähili çykaryp bolýar? Oň ýollary üç sany ýol. Arak içmeli, priýet çekmeli, sport etmeli ýa-da psiholog. Başga ýol, ýene bir ýoly bar, sen ýagny goşmaça klublar gaýtnap aç kelläňi başga zada goýup ýagny wagt tapyp şo klublarda sport edýämiň tans edýämiň gitara çalýamyň futbol oýnaýamyň şeýdip destres etmeli özüňi indi o zatlar üç sany gep üstü aýyp gelende men bir zady bir belligi hökman aýdasym gelýär indi arak arak diýilýän zat diýäde bir aýdylan bir akylly gürrüň bar arak hiç hiç bir meseläni çözenok diýýär Ol diňe meseläň üstüne mesele goşýar diýýär-de. Şolam dogry. Şu arak içýän gelin-gyzlar, erkekler hem tapawudy ýok. Şu ahyr soňunda bagyr sirrozyndan ölýärler. Indi şu taýda men bir statistikaň käbir maglumatlaryna ýüzlenesim gelýär. Türkmenistan häzir, gynansagam, hatda şu Orta Aziýa döwletleriniň arasynda-da bagyr sirrozy boýunça birinji ýerde durýar. Oň, elbetde, men ozal sowet döwründe bu barada makalalar ýazdym. Oň esasy o wagtlar agyz suwunyň hiliniň pesliginden bolýardy şol. Ýagny türkmenleň köplenç oba ýerlerinde aýratynam bagry, böwregi sandan çykýardy. Bagyr-böwrek keselleri, inçekesel, gepatit gaty giň ýaýrandy. O wagtlar oň esasy sebäbi, ýene bir gezek gaýtalýan, agyz suwunyň minerallaşmagyndan hem hiliniň pesliginden bolýardy. Emma indi häzirki ýagdaýda şol öňki agyz suwunyň ýaramazlygynyň üstüne uçdantutma, arakhorlyk şolam ýaýrady, şolam ýaňky türkmenleň bagyr kesellerine köp uçramagyna getirýär. Şol statistikanyň görkezýän zady Meň pikirimçe bir sebäbi bir uly sebäpleriniň biri şol spirtli içgilem köpçülik köp içilmegi. Ol aýal gyzlara näme ol spirtli içgi asla ene hökmünde ýa-da geljekki eneler hökmünde ol düýbünden bolanok erkege-de bolanok. Erkekler biz erkek diýip arak içse, ol aýallara, gyzjagazlara ýaramaz görelde görkezýärler. Bu günki gün kakasy arak içip, serrelip ýatan bolsa, iliň gapysynda ýa öz öýünde, erteki gün çagalar hem şony gaýtalaýar. Bu gaty erbet ýagdaý. Ýöne indi ýene bir zat bar, Şu ýaňky gürrüň berýän nemäňiz bar? Adamlar şol şo sanda aýal gyzlaram oba ýerlerinde häzir şo stresi ýagny adamyň bedenindäki ýüregindäki howsalany howsalany azaltmak üçin şoň şu eklenç iş sebäpli ýüze çykýan dowamly permanent diýilýärde dowamly howsalany basmak üçin araga-şeraba ýüz urýarlar diýdiňiz-dä. Indi şo araga-şeraba ýüz ursalar, şol meseläni mümkin bir birnäçe sagatlyk çözýändir. Olam çözmek däl, ony diňe gaýra urýar. Ýani süýşürýär, aňyrrak süýşürýär-de, o mesele çözenok, arak hiç bir mesele çözenok. Diňe şony azajyk aňyrrak süýşürýär-de, meseläň üstüne mesele goşýar. Başga zat ýok o taýda. Ýöne Indi şu halkyň ahlak derejesine-de ýaramaz täsir edýär diýen hatlar gelýärdi bize. Şu aýal-gyzlaryň öz bir ahlak derejesini saklamak, türkmen aýal-gyzlaryna mahsus bolan asyrlarboýy bir saýgallylyk, arassalyk, päkizelik, öz ýanýoldaşyna wepalylyk ýaly zatlarda-da şu arak, şerap içmek şol ýaramaz täsir edýär diýen bize şolar ýaly hatlar gelýär yzygiderli. Indi siz şu barada näme aýdyp biljek?
Akyl ýaprak, indi görýäňmi, arak içeňde sen edil gysga wagtda stresiňi atyp bilýäň, aýryp bilýäň. Mysal üçin, eger-de kluba gatnasaň, futbol oýnasaň zat aýlap wagt gerek. Arak içeňde sen edil iki-üç sagatda az çykýaň, kelläňi öçürýäň. O kompýuter gyzýan-a, gyzýar-a, seni şol ýa maşyn gyzýar-a, şony öçürýäň, ony az-çok sowaýar maşyn. Şol ýaly sen iki-üç sagatlyk öçürýäň. Ýa-da şol serhoş bolinçaň. Onsoň ýene stresler gaýdyp gelýär, sebäbi daşynda hiç zat üýtgänokda. Olam stresleriň biz ýa-da çuňrak seretsek, stresler näme bize emele berýär? Adalatsyzlykdan. Ýagny, adalatsyz sistemden. Sudlar işlänok. Sosial adalatsyzlykdan.
Sosial adalatsyzlyk, gaty dogry belläpmişsiňiz. Şondan emele gelýär. Diýmek, eger sen sosial adalatsyzlygy çözmeseň, stresler dowam eder, ömür, gysga ömür dowam eder. Ine, gysga aýtsak, şonuň üçin biz sosial adalatly sistema gurmaly. Biz öňden aýdyp gelýäs. Olam Konstitusiýa. Dünýäde, bütin dünýäde, şu planetada hökümet, döwlet we halkyň arasyndaky aragatnaşyk, baglanyşyk Konstitusiýa. Şu günki günde. Kanun esasynda gurnalmaly. Kanun esasynda, Konstitusiýa diýýär-de, kanunlar. Şoň esasynda döwletler, sosial adalatlyk we öz haklaryny gorap ýöredip ýaňky ýaşaýarlar, adalatly ýaşaýar. E Türkmenistanda şul döwlediň, hökümediň we halkyň arasyndaky baglanyşyk kriminal baglanyşyk. Ýagny siz korrupsiýa ediň, bizem edýäs, biz birimize deremzok, ýöne haklygyňyzy talap etmäň, konstitusiýa ymtylmaň. Boldy. Ine şoň esasynda Ýokardakylarda-da stres bar, adalatsyzlyk. Ýöne olaryň pullary köp bolansoň, olar ýaňky sport edýär, zat edýär, wagty bar, mümkinçilikleri bar. Ýöne halkda olar ýaly wagt, mümkinçilik ýok. Pul ýok köp. Şonuň üçin o stresler gaty halka degýär. Ýagny, sosial adalatsyzlyk stres getirýär. O streslerem halky ömrüni gysgandyrýar. Ine, gysga aýtsak. Köp sag bol şuny gaty dogry bellediň. Indi gysgaça aýdaňda diýmek diňe gazanç edeniň ýeterlik däl ekendä seň saglygyň gowy bolmagy üçin ýa-da bagtly bolmak üçin. Hawa howsalasyz howsalasyz ýaşamak üçin ýagny stressiz ýaşamak üçin şu taýda bir hökman aýtmaly möhüm zat bar şol gazanç kanuny gazanç bolmaly. Şol seni, seň ynjalygyňy, gije-gündiz seni ynjalykdan aýyrýan gazanç däl-de, kanuny gazanç. Sen gazan, adam şekilli gazanýaň, adam şekilli ýatyp durýaň, adam şekilli seň medisina hyzmatyň bar öz ýurduňda. Sen bir ýerde bir bir başyň agyryp baldyryň syzlan güni Hindistana gitmeli däl, Eýrana gitmeli däl, Türkiýä gitmeli däl ýa Orsýete gitmeli däl-de, türkmeniň özünde sowet döwründäki ýaly iň bolmanda bir atly, abraýly, hünärli, ýokary hünärli doktorlar bolmaly, wraçlar bolmaly, lukmanlar bolmaly, indi häzirki dil bilen aýdanda. Diýmek onda şu häzir DBT-iň, ýaňky öňünden gürrüň edişimiz ýaly, DBT häzir öz alyp barýan syýasatyny şo halkyň gazanjynyň kriminal däl-de, korrupsion däl-de, kanuny bolmagy üçin göreşmegi göz öňünde tutýar, şeýlemi? Gaty dogry.
Ýöne şu ýerde bir belläp geçdiňiz. Ýene-de bellemeli zatlar bar. Kanun esasynda gazanmaly, Konstitusiýa işlemeli, hökümetem bikanun bolmaly. Dogry.
Şul üç zatlar Türkmenistanda sosial adalatlygy getirýär. Türkmenistanda haklaryňy goraýar, Türkmenistanda kanunlyk gazanyp bolýar, sosial stresler ýok, sosial biadalatlyklar bolmaz. Şonuň üçin biz her wagt aýdýarys, Konstitusiýa, kanunlar, şo Konstitusiýadaky, şu günki Türkmenistanyň Konstitusiýadaky kanunlaryny eger biz berjaý etsek, biz gül ýaly ýaşaýarys, stresem däl, nalogam köp töläňok, Aý gaýgalam bolmalä seni ýaňky öýüňden eliň gaňryp alyp gitmelä hiç kim ýa işiňden gaňryp ine ony tölemediň diýip urýar bolmalä mysal üçin Fransiýadan mysal getireýin iki million dollara çenli ýalňyşlyk etseň administratiwnyý ştraf Dogry.
Türkmenistanda bir müň dollara neme ýalňyşlyk etseň türmä basýar şaň tapawudy sebäbi ol sistema Repressionny sistema, adamlary gynamak sistema. Biz adamlara gerek sistemada ýaşamaly. Adamlar üçin şoň bagtlary, bagt, bagtly ýaşamak üçin, şol az kynlykda ýaşamak üçin biz sistema gurmaly. Ine, onuň üçin aýt. Indi diýmek onda, eger-de Demokratik Watan Türkmenistan, gysgaça ady DWT, Şol agzybirlik bilen, agzybirlik halk hereketi, demokratik halk hereketi bilen bilelikde hem-de ýene-de käbir häzirki wagtda gizlin hereket edýän syýasy, jemgyýetçilik guramalar bar Türkmenistanda. Olar biz bilen habarlaşýarlar yzygiderli. Olaryň pikirleri biziňki bilen deň gelýär, diýmek DBT bilen hem deň geler. Şu bileleşik, koalisiýa, hökümet başyna gelse, diýmek halk häzirkisinden onlarça esse has köp gazanyp biljek, hemem kanuny esasda gazanyp biljek, hiç hili strese düşmek aladatam boljak däl, ömrem uzaljak, iýip-içýän zatlarynyň hilem ýokary galjak, adalat, sosial adalatlylygam orun aljak Türkmenistanda, hemem adamyň türkmeniň häzir ortaça ömri, şuny eşidip goýuň adamlar, Orta Aziýada-da, hatda Orta Aziýada-da iň pes derejede. Ýagny türkmenleň esasy häzir berilýän maglumata görä, erkekleriniň ýaşy elli dört, elli bäş ortaça, aýallaryň ýaşy altmyş, altmyş, altmyş töweregi. Ol ýalan, kyrk sekiz, elli töweregi erkekler ýaşaýar, ondan geçenok. Olar bolup biler Myrat. Men bu barada jedel edip biljek däl, ýöne indi biziň bize bize elýeterli bolan maglumatlar elli dört, elli bäş diýip görkezýär-de, ýöne seň aýdýanyňam men inkär edip biljek däl. Şeýle bolmagam mümkin iş ýüzünde. Erkekler. Şu zatlaram demokratik demokratik döwlet gurulsa, adalatly, sosial taýdan adalatly döwlet gurulsa, korrupsion ylalaşyk esasynda ýaşamak mejburyýeti aradan aýrylsa, halk bilen hökümetiň arasynda hemme kişi, köçe süpürýänden başlap, tämizçi diýilýär-dä häzir, tämizçiden başlap prezidente çenli kanun esasynda işlese, ýaşasa hem gazansa, onda diýmek halkyň Halk öňküsinden, häzirkisinden onlarça esse köp gazanyp biljek, saglygam gowy boljak, ynjalygam gowy boljak. Diýmek, şonuň üçin zerur. Ösüşem boljak. Asuda-amanam bolar, ösüşem bolar, adalatly durmuşam bolar, köpem gazanarys. Ine, tapawudy. Şonuň üçin şu günki günde biz kanunlar bizi goramaly, kanunlar esasynda biz repressiýa edilmeli däl. Kanunlar bizi goramaly, indi şonuň üçin çykarylýar kanunlar. Ol bizi repressiýa etmek üçin çykarylanok. Alyň, ýaňky jenaýat kodeksi, repressionnyý kodeks. Dogry. Adamy gynamak üçin edilen ol. Jenaýat kodeksi ýeňilräk bolmaly. Ýaňky gumanitarnyý bolmaly. Ýaňky aýyplaýjy eňlik bilen ýaňky adamlary adalatly çözülýän Kodeks bolmaly. Şonuň üçin biziň üýtgetmeli zatlarymyz köp. Düýbünden döwlet gurmaly. Biz häzir altmyşynjy, ýetmişinji ýyllardaky döwlediň konstitusiýasynda esasynda ýaşaýarys. Onam o baýski iki sany ataly-ogul Nyýazow öz baýski nemäni içine salyp, ýaňky prezidentiň haklary ummasyz edip, ony ýaňky baý öňki ýaňky asyryň döwledine getirdiler. Dogry, orta asyryň derejesine getirdiler-de.
Indi Myrat, biziň bary-ýogy bir iki-üç minut wagtymyz galdy-da. Indi şu eden gürrüňimiz gaty möhüm gürrüň diýip men hasap edýän, şuny geliň geljekde-de ýene dowam edeliň. Meň pikirimçe, eger-de halk häzir Demokratik Watan Türkmenistan syýasy hereketini gollasa, siziň göreşiňizi gollasa, Agzybirlik Demokratik Halk Hereketiniň syýasatyny, Erkin Türkmenistanyň alyp barýan jemgyýetçilik, syýasy jemgyýetçilik ýoluny gollasa hem-de beýleki demokratik göreş alyp barýan akymlary gollasa, diýmek geljekde häzirkisinden onlarça esse gowy ýaşap biljek, Garrylyga garrylyk gelip ýetende, pensiýa ýaşyna ýetende hiç hili gaýgy etmezden pensiýa çykyp biljek, çagalary Türkmenistanyň öz içinde para bermän okap ýokary derejede bilim alyp biljek, mekdeplerde mugt okuw hiç hili tölegsiz, parasyz Hemme zatlar bolmalysy ýaly bolup biljek, okuw esbaplary, ähli zat hem-de Türkmenistanyň iň esasy zat, halky öz ertirini gaýgy etmän, ertir näme iýerkäm, näme geýerkäm, ýa meň çagalam, meň başym agyryp baldyrym syzlasa, näme iýip-içerkä diýen gaýgysy boljak däl. Hökümet halkyň arkasynda dag ýaly bolup, dagyň gaýasy ýaly bolup durjak. Onda näme, bize diňe halk bilen häzir öz tomaşaçylarymyz, diňleýjilerimiz bilen hoşlaşaýmak galdy. Onda Hawa, men otuz sekunt goşaýyn seniň aýdanyňa.
Biz illegal döwletden legal döwlete geçmeli. Biz ösüş etmeli. Diňe ýaňky girdejilerimiz däl-de, beýleki ugurlarda-da ösüş etmeli. Ýagny, syýasatda, jemgyýet gurluşynda, finansda, biznesde, potratçylykda, oba hojalygynda hemme ugurlardan biz ösmeli. Häzirki ösüş, bul ýaňky bir gibridni ösüş, diňe režima gerekli zatlar ösýär, galanlar ösmeýär, gadagan. Ýagny, şu bir günüm, hoş günüm diýip ýaşalýar-da. Şondan biz çykmaly, biz beýleki döwletlerden yza galmaly. Gaty dogry.
Onda näme Myrat, söz senden hoşlaşaýalyň. Bolýar, hoş sag boluň. Yzarlaň bizi DWT öz ýaňky programmalaryny dowam eder aýdyp düşündirip we biz size näme haýsy ugurda gitmeligini görkezeris. Hoş sag boluň. Köp sag bol Myrat biziň gepleşigimize gelip beren gürrüňleriňiz üçin. Diýmek halkyň geljegine ýagty geljegine ynanmak mümkin. Egerde bu ugurda demokratik göreş alnyp barylsa adalatly durmuş gurmak Türkmenistanda mümkin. Gadyrly illeşler şunuň bilen biz bu gezekki syýasy ykdysady temalara bagyşlanan sosial tema bagyşlanan gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýenede efirde duşýança hoş